Helo 'na, Tamaig, Anti yma, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn. Um, fideo dwi wedi newid meddwl yn gwneud ydy hyn, felly um, does na'm fawr o gynllunio wedi bod. Ond, um, yeah, na, o'n i'n meddwl ar ôl um, yr hyn o'n i wedi rhannu fo i ynglyn â fy nghi Fudge, o'n i'n Mae hynny yn gwneud i ni dechrau meddwl am sut nes i ymateb i golli hi yn y lle gyntaf ac um, ymateb pobl eraill i fy ymateb i, i hynny felly. Mae'n ta, dwi wedi sôn, wrth gwrs, oedd um, o'i meddwl byd, fudge, um, a muffin wedyn i'r ci arall oedd gennym ni. Ond um, fudge yn ymwedig oherwydd yr adeg um, ges i fudge ar gyfer fy penblwydd 10 oed. Um, Doedd gen i'n fawr o ffrindiau o gwbl, felly oedd fudge yn bwysig i mi. Oedd fudge yn holl bwysig i mi, ddweud gwir. Um, oherwydd hynny, felly, wrth gwrs, yn anorfod, oedd ei marwolaeth yn mynd i gael effaith mawr arna i ac o'n i'n mynd i upsetio am hynna. Um, felly, ie, yeah, fel sydd fi ddisgwyl, o'n i yn reit isal lle am rhai dyddiau wedi hynny a dwi'n cofio um, mi ges i pryd o dafod gyn mam o bawb um, am fy ymateb i i marwolaeth Fudge um, ar ôl rhyw tridiau. Ac o'n i'n mynd all hynna oherwydd o'n i'n meddwl, wel, os oes na rhywun sydd yn dallt mor bwysig oedd Fudge i mi, os oes na rhywun oedd yn caru Fudge gymaint o fi, wel, mam oedd honno, felly pam na fi ymateb mor negyfol i fy ngalar, lle? Wrth gwrs, um, peth oedd, um, o'n i'n gwybod oedd mam yn sal ar y pryd efo cancer. O'n i'n gwybod hynny ers mis Ionawr. Ac, um, ond y peth ydy, yn wahanol i bawb arall, do'n i'n gwybod y gwir. Oedd mam am i mi goelio ar ôl gyfnod o driniaeth, ar ôl gyfnod o gemotherapi, sa pob dim yn iawn. Dyna be oedd mam am i mi goelio. Doedd mam ddim eisiau mi gwybod y gwir. Ac y gwir oedd, wrth, wrth gwrs, oedd mam yn mynd i farw, yn hwyr neu'n hwyrach. Do'n i ddim... Nes i'n dod i nabod y gwir tan mis Mawrth

am gwir natur salwch fy mam. Do'n i ddim callach o gwbl, doedd gen i'n syniad. Oedd pawb arall yn gwybod, of gwrs, ond do'n i ddim. Do'n i'n cael. A wedyn pam do'n i'n cael? Pam oedd mam wedi ymateb fel na fi i fy nheimladau i tuag at marwolaeth Fudge? Wel, yn syml iawn, yr hydrocephalus. Oedd mam yn poeni, oedd mam yn poeni am sut oedd galar yn mynd i effeithio ar fy iechyd, sut oedd galar yn mynd i effeithio ar y shunt. O'n i'n mynd i gael, oedd y shunt yn mynd i, os o'n i wedi ymateb mor wael i marwolaeth Fudge, oedd marwolaeth fy mam wedyn maes o law, digwydd bod ychydig dros deufig mis ar ôl colli fudge nes i a bawb arall colli mam wrth gwrs. Oedd o'n i'n mynd i weindio fyny efo shunt wedi blocio oherwydd yr effaith o colli mam os o'n i wedi ymateb mor wael i colli fudge. Dyna be oedd yn poeni mam, dyna pam oedd wedi ymateb mor ffyrnig i fy ngalar i. Felly, adeg golli fudge. Ac felly, um, ond fel dwi'n dweud, do'n i'n i wybod hynny tan mis mawrth 2012. Ar adeg hynny, wrth gwrs, o'n i wedi ymsetio'n lân o ffreswm, oherwydd o'n i wedi treulio dros blwyddyn erbyn hynny yn coelio, so oedd mam yn mynd i gwella. Dyna oedd mam am i mi goelio. Ynde. A wedyn, yn y diwedd, wrth gwrs, oedd yn anodd fod oedd rhaid i fi deud y gwir wrthai yn y diwedd. Ond wedyn, dwi ddim yn cadw'r gwir o fi wrthai am resymau fel ISIS. Ceisio amddiffyn i oedd mam, a ddim byd arall fel unrhyw rhiant Fel sa unrhyw rhiant arall yn ei sgidio hi, mae'n siwr. Felly, um, ia, na, mi ges i er gwir yn y diwedd, a wedyn ges i'r esboniad o pam oedd mam wedi cifio'r gwir o fi wrth fai hynny ydy o fi'n poeni am yr effaith oedd y gwir yn mynd i gael ar y siant, oherwydd wrth gwrs mi ddaru clywed y gwir o'r diwedd obsesio fi'n fawr. Ac wedyn ar ôl i mi ar ôl gyfnod um, mi ddaru mam esbonio na dyna be, dyna be oedd hi'n ofni. Oedd hi'n ofni o'n i'n mynd i bo, on, o'n i'n mynd i upsetio i glywed oedd hi'n mynd i farw. Wel, wrth gwrs yn modi, o'n i'n caru mam mwy nag o'n i'n caru unrhyw un arall yn y byd ma ar y bryd. Felly, ie, yeah, na. Um, Mae'n anodd fod yn mynd i upsetio. Doedd na'm ots pryd oedd mam yn mynd i ddeud y gwir wrth o'n i'n mynd i upsetio, ond wedyn bod dweud oedd mam yn poeni oherwydd effeithiau posib ar y shunt, felly wrth gwrs oedd rhaid i fi pwysleisio i mi bryd hynny, doedd hi ddim eisiau i mi ymsetio, doedd hi ddim am i mi galaru, doedd hi ddim am i mi wneud hyn, doedd hi ddim am i mi wneud llall, oherwydd oedd fi'n poeni am y shunt. Ynde? Felly, lles iechyd fi'n hun, adag colli mam, adag y cynebrwng, ynde, fatha dilyn cyfarwyddiadau mam yn llwyr, wnes i'm crio o gwbl, dwi'm yn meddwl, tan ryw, be, tri mis ar ôl colli mam, a dwi'n gwybod be wedi trigger o hynny, oedd rhaid i mi mynd i'r gegin yn ôl rhywbeth, ac um, mwy o sydyn, uh, daru'r teimladau i gyd taro fi fel tren. Felly, um, ia, na, um, Ond ia, wnes i'm ofisiant heb 'di blocio yn sgil hynny, ond wedyn dwi'n dallt fel rhiant cyfrifol oedd yn poeni am yn iechyd a'n lles i, bod mam yn gorfod meddwl am y posibiliadau hynny ac yn gorfod sicrhau do'n i ddim yn galaru 'lly. Wel, gymaint â oedd hynny'n bosib. Oherwydd wrth gwrs dwi dwi yn. colli mam pob dydd, dwi'n fatha, mae'n teimlad ofnadwy i mi. Felly, fatha, mam di'r peth gyntaf dwi'n meddwl amdani pan, pan dwi'n dechrau yn y bore, a personolaeth dwi'n meddwl amdani pan dwi'n mynd i'r gwely yn y nos. Ac uh, ie na, dwi'n meddwl bod hynny yn mynd i newid, dweud gwir, ac um, dwi'n meddwl bydd yr galar ma'n yn gadael i chwaith, oherwydd cos dwi ddim yn... Mi o dwi'n galaru, ond dwi'n yn galaru yn yr ffordd oedd mam yn ofni. Felly dwi'n yn galaru mewn ffordd sydd yn cael effaith niweidiol ar y shunt. Felly, oedd um, fel rhywbeth oedd yn help mawr i mi pan o'n i'n byw yn hyrlach. Of gwrs, o'n i'n gallu mynd fyny i fy mant capel ucha pob dydd. Ac yn amlach na peidio, mi o'n i'n mynd fyny pob dydd. Oedd hynny o gymorth mawr i mi. A dwi'n deall a dwi'n gwybod bod na perthnasau sydd gen i lle mae'r syniad o fynd i'r fynwant yn obsetio nhw, felly maen nhw'n cadw draw. Ond wedyn mae pawb yn galaru mewn ffyrdd gwahanol, ond oes? Felly mae rhywbeth sydd yn helpu fi, fel mynd i fynwant capel ucha, ddim yn rhaid rhywbeth mynd i helpu pobl eraill. Ond wedyn, of gwrs, um, Mi gollish i a mrawd ein cartra ym mis Rhagfyr 2022, felly tydi'r gallu yna i fynd i'r fynwent bob dydd dim gen i erbyn hyn. Rwan fy mod i'n byw yng Nghaernarfon, dwi'n gorfod um, cynllunio o flaen llaw, dwi'n gorfod cymryd teithio byses, ac amseru fy ymweliadau er mwyn sicrhau fy mod i'n gallu dŵad nôl i Gaernarfon ar y bws. Um, a mae hynna'n hyd yn oed yn fwy bwysig rwan efo Covid. Mae'r er cynllunio wedi cyrraedd lefel uwch na goedd y cynllunio cyn y pandemig, mae'n rhaid dweud. Um, felly, na, mae'r hyn sydd wedi helpu fi o ran galaru ac ymdopi efo'n galar, mae gwneud hynny, mae'n mynd i'r fymwant, mae'n anoddach i mi heddiw nag oedd o um, nôl yn 2012, 2014, um, ond um, na, ie, yeah, so na, jyst fideo cymharol fer, uh, dwi'n mynd i Dwi'n dechrau malu awyr rwan, so dwi am uh, rhoi'r gorau i bethau. Uh, fideo cymharol bit rwan, jyst i esbonio chydig am sut dwi'n delio efo galar a sut a be oedd teimlad a mam am galar hynny ydy. Wrth gwrs, oedd hi'n poeni Os o'n i'n galadu dros Fudge, sut oedd y galed hynny yn mynd i fod? O'n i'n mynd i fod lot gwaeth ar ôl colli hi wrth, wrth reswm mae hynny mond yn naturiol. Ond oedd mam yn poeni wedyn, wel, beth sy'n mynd i ddigwydd i'r siant wedyn? Mae iechyd ant yn mynd i fod yn y fantol, felly, ia na. Dyna pam oedd hi wedi matab mor negyfol i fy ngal artig at Fudge, oherwydd oedd hi'n poeni am sut o'n i'n mynd i fod ar ôl colli hi. Felly, ie na, mae hynny'n rhywbeth dwi'n dallt, a dwi'n dallt hynny'n iawn. Ac um, son am delio hefo ngalar, wrth gwrs, um, mi fydd fi'n naw mlynedd ers colli mam diwedd y mis. Ac um, dwi'n gobeithio, os fi fi'n ddigon diogel i mi wneud, gallu mynd i harlach um, er mwyn ymweld â'r fymant eto oherwydd fel dwi wedi sôn mae hynny'n wedi bod yn help mawr i mi felly croes i bysaf ynde felly ie yeah, dyna fo felly um, wel am y tro cadwch yn ddiogel a welwch chi tro nesaf